Avuxeni varhandzi na vaseketeri va munyuziki wa tinqambi ta Xitsonga eh vo tala mi ni vutise ngopfu ka ti-WhatsApp, ma-Facebook, YouTube van'wani mi ni rhuketela loyi a vulavulaka la i Lukas I am Lukes a ni wa ka Madonsi ni. Ni vone mi ni vutisa mi ku heyi hi wena mani ku humelela yini u langutele yini van'wani va ni inbox-a va ni byela ku a wu endla swa kahle van'wani va ni rhuketela mara lexi question leyi ni nga vo yi tala ngopfu ne i ku hi wena mani wa le kwini guys vito ra nsimbhi ne i vito leri ni nga ni nga lo ti thya ri ngo yo tumbuluka hikwalaho ka ka caterpillar. ma swi tiva vo tala mara van'wani a va swi tivi va la ka ti-social media va ku he mfo wa wu mbala swi sweswo swo fana na swa swa na swa caterpillar ende u rhuketela caterpillar um guys mina ni lavi music u music wa xitsonga u mbombomela ni lava ku ri music wa xitsonga u famba hi ndlela leyi u nga yona lexi nga endla ku ri mina ni teka ndlela ya mina ni ri wexe ni ti nyika nkarhi wu mbala swo fana na swa catapiller a ni endle ku vanhu va hatlisa va ni tekela nhlokweni ende ni ni tekele enhlokweni vo tala ma swi tiva ku ri ku na nsimbhi loyi a lwaka na catapiller ende lexi ni tsakisaka hi catapiller i ku wa ni respond-a i swilo leswi mhani lava swona ku. Caterpillar a za ni reply-a mina a ni rhuketela ni caca i swilo leswi a ni swi lava sweswo so leswiwani nyimpi leyiwani loko yi sungula swi endle nga ri swo huhwa nyana ka mina na Caterpillar ende a hi tivani na Caterpillar hi tivana hala vo Facebook, WhatsApp swe swa ti-social media a hi chat-a kahle na Caterpillar ni n'wi seketela ni ku ni lava music wa yena. ko va ku va munhu wo ni interview a ni vutise ti-question ni ta ti vutisa ni tlhela ni ti hlamula ku endla hi ku mi kota ku ni twisisa hi ku hi mina n'winyi hi yesi mbhoko loyi no ka ni nga mbalanga didi ya yena namuntlha hi ku a hi nkarhi wa beef lowu um leswi nga endla ku ni ti nyika karhi ni ni ku ni chingela catapila i ku catapila loko ni languteni u lava ku nghena ka music hi xiyimbeleri lexikulukumba A swi yili ku Benmenga ni President hi n'wina mi swi tivaka sweswo n'wina Matsonga Machangani na n'wina mi chinge mi zondha ku President a mi zondhi na music wa yena so guys mo ni vulavula ngopfu hi ta caterpillar caterpillar ni vone nghenelo ra yena nga ri a ri ni tsakisi se ni langutisa ku mara ni cheka ni kuma ku ti-beef se ti tele leti vanhu va bifaka caterpillar ti-fan ta Benmehengani. kuma ku na mina ni fan ya Ben Mayengani hi xihundla xexo Benny Benny Mayengani fan number 902 comma mastive se ni kuma ku heyi vanhu va tele va bifaka u damani mara a va dumi heyi and a va twali and a va swi koti ku n'wi miyeta damani a hi loko mina ni ta na makungu ma mina ni ku ni ta mbala leswi va mbarisaka hi swona or ku yelana hayi hi loko ni ku na n'wi bifa dimani ni sungule ni n'wi before ni nga mbalanga mask a papila ra kona ri va ri fika ka yena loko a ni respond o te wa tlanga mfana u simbi ka mani wena u byela mina and u ni byela private hi loko ni ta ni ta kuma e group nyana yin'wana yi nga ni nyika matimba yi nga endliwaka hi gp the caterpillar group liya hi yona yi nga endla ku ri um yi ni nyika matimba ni tlhela ni tiviwa hi lava ni tivaka lava vo ka va nge se ni tivaka ve se ni tiva mara Ende a no la ku tiviwa hi leswinene eka a ndha a ya eka caterpillar ku fana na yena ni la ku tiviwa hi mintirho ya yena ya vutswaka a vhele heyi vanhu va ku pfula channel wa endla ku ri luka nsimbi lava seketelaka a ni nge se pfula channel ni vuyi ni ba video ni mbale swilo leswi a swi mbalaka caterpillar. Ku ri ni n'wi tivela kwini swi leswiya ni nga swi vulavula ni swi kuma kwini hikuva ni vulavula ntiyiso hi swona a nga tivutisa swona caterpillar ku ri ni swi tivela kwini xihundla i ku ku na vanhu vo tala va tivanaka na caterpillar va act-aka i nga ri va n'wi rhandza mara a va n'wi rhandzi lava nga ni tela in private hi fika hi endla endla vuxokoxoko hinkwaswo ni kota ku n'wi . so caterpillar u teke makungu yo ni block-a ka Facebook a ni block-a ka WhatsApp hi leswi caterpillar a nga ti a nga swi endla sweswo ha mara ni hela ngi matimba ndzhaku ka loko caterpillar a ni block-ini no n'wi tshikisa sweswiya ku kondza a za a vuya a ni unblock-a. Then loko a ni unblock-a ni tsundzuka nga ri loko a ni unblock-a ni n'wi nyike papila ra vufayifi ku ri ti-video ntsena a ku ri video ya vufayifi leyi vulavulaka hi swi leswi hi swiendlo swa yena leswi a nga swi tiviki na namuntlha na sweswi ku ri ni swi tivela kwini swo fana na sweswo so lexi ni nga ta mi byela xona n'wina mi rhandza caterpillar n'wi rhandzeni mara na lava rhandzaka nsimbhi lava seketelaka nsimbhi ku nga mina. ku ri ni ya mahlweni ni deal na mbabva a va tele ngopfu so lexi ni nga ta byela caterpillar ne i ku a endli makungu ma yena mo humesa album hi March ha n'wi seketela ku ri a humesa album hi March mara lexi a fanekele a xi tiva ka album ya yena i ku yi ta chayisiwa hi lava sweswi va n'wi seketelaka va Sikisi se ni va tivaka. Ti-fan ta Benny Mayengani va ta chayisa swa Benny Mayengani ende a hi xihundla ku ti-fan ta Benny Mayengani ha chayisa Mister Post ne a hi xihundla swo fana na sweswo hi yo ka ti-beef to tala ni vona a katsa ngopfu Mister Post sweswi ni vona a katsa ngopfu Mister Post a vulavula hi Mister Post i nga ri yena u lava ku tikuma a future Mister Post ende i swilo leswi nga ta ka swi nga humeleli so guys. a hi yeni mahlweni hi seketela music wa Xitsonga vunanga bya Xitsonga Nsimbhi hi yena wa loyi Luka Nsimbhi ka ha ri mina so ni ta tlhelela ndzeni ka nguvu liya hi March ni ta va ni ri na yena caterpillar lexi ni nga xi veka i ku caterpillar loko a humesa music loko ku nga humi single track yo suka ka Nsimbhi ku huma video leyi ya ka caterpillar yi fikaka N'wina hambi mo ni rhuketela, lexi ni tsakisaka i ku mapapila ma mina ka caterpillar ma fika ma tlhela ma n'wi vavisa a tlhela a kombela swo tala ka mina he swi tshiki one two three mara mina a hi swilo leswi ni lavaka ku swi tshika ni nge se tshika leswa leswi yena a lavaka ku nghenisa xiswona music-ini so rhuketelani n'wina mi rhuketelaka seketelani n'wina mi seketelaka Lucas Nsimbi hi yena waloye wa ha ta jika na caterpillar ku ze ku ba fana. vo tala va le ku ni seketeleni vo tala va le ku ni soleni na ha ri na caterpillar na ha ta jika na caterpillar ni nge jiki ndzhaku ka caterpillar a ndzhaku ka caterpillar ni nge jiki na ha ta jika na yena so guys music wa Xitsonga ne u lava mbilu guys ende lexi mi fanekelaka mi xi tiva na xi repeat-a guys. Vaseketeri va Benny Mayengani, BMQ fans, va va yingisela music wa wa Mister Post. Vaseketeri va Mister Post va yingisela music wa Benny Mayengani. So guys, wena u ka nge se za ku subscribe u lo u kayeleni laniwani. Ku na lama mo hundza ntsena ma vona ti-video ma dya hansi. So namuntlha vhela u subscribe-a kwalano u nga ze u dya hansi n'wana mhani. subscribe kwala ku endlela ku ri u kuma na leswi landzelaka swa ti-video ende sweswiwani ku pfula chanele mi nga rivali ne um beni mayengani best fans interview so chanele leyiwani a fanele yi pfula hi tuesday um ku sungula interview ya every month ku va ku ri na fene leyi fanekela ku nghenisiwa ya beni mayengani

en'hwetini hi va vekela kan'wekan'we en'hwetini so hi leswi hi fanekelaka hi dilana na swona 2020 leyiwani ey se hi leswi hi fanekelaka hi dilana na swona hi nga ta va hi kha hi tirhana na swona so n'wina ne hayi a ndzi yo ta mfana un'wana yena i fene ya Mister Post a ni vitana fene ya Mister Post laniwa. no vona kha phone na phone na se one disturb so a hi endleni tano guys hi subscribe loko u subscribe swo tala hi ta va hi kha hi swi kuma so n'wina tifan ta ta ta ta damani loyi ni nga n'wi nyika vito davida davida catapila um a ni ta ku n'wi yimeleni mi n'wi yimela loko a humesa mi n'wi seketela n'wina mi n'wi seketelaka mara mi ta gina mi swi vona ku movha lowu mi nga wu khandziya a wu yi kona laha u ya wu kona movha lowu mi nga wu khandziya um movha lowu mi nga wu khandziya a wu yi kona so ti-fan ta mina ti ta post ta Ben Mayengani endlani ku mi subscribe-a ku ri hinkwaswo swi nga mi kaleli hi yena fan ya ya Mister Post u ta va a ri kona ka ka Mister Post.